Yɛmmɔ mpaeɛ. Agya Teasefoɔ, yɛda wo ase sɛ ɛnnɛ nso woabue kwan ama yɛn na yɛne Zaragoza asafo rekyɛ w'asɛm wɔ sɛ convention da a sɛ ɛtɔ so mmienu yi. Yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo hɔ sɛ nwosra, nimdeɛ, akwankyerɛ ne sɛ Honhom Kronkron no mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsɛm a yɛba yi ɛyɛ nsɛm a sɛ ɛfiri Nyankopɔn sɛ n'akoma so Na sɛ ɔne kasa kyerɛ ne mma, na sɛ nnipa sinsin ne kwan, anaasɛ sɛ nnipa asɛm fa ne wedeɛ nhyɛ mu. Awurade kasa kyerɛ yɛn, O mma, na mma w'asɛm nhohoro yɛn ho, na afei no ɛnyɛ aba a wo Nyame dua sɛ wɔ yɛn akoma mu, na so daa nkwa aba ne sɛ tenenee aba. Yɛwie a, sɛ Awurade yɛn mfa w'aseda nni. Yɛda wo ase sɛ wonam saa kwan so hyɛ Kristo animuonyam. Yɛda wo ase Kristo din mu na yɛbɔ mpaeɛ de ɛnɛ asɛm yi hyɛ wo nsa. Amen. Amen. Ɛna asɛm no yɛato no din sɛ Yesu Kristo ne sɛ wiase hann. Nti ɛnɛ no yɛbotaa no sɛ yɛbɛfa so ne ahwehwɛ mu sɛ kwan bɛn so na Yesu Kristo ɛfa ɛyɛ sɛ wiase hann ma yɛn. Sɛ kwan bɛn so na Yesu Kristo ɛfa so ɛyɛ sɛ wiase hann ma yɛn na kwan bɛn so na ɔfa so yɛ n'adwuma sɛ wiase hann. Yɛkenkan kyerɛw no a, yetu hu sɛ mpɛn pii no ɛnkanka sapan foforo no mu no, ɛɛ sɛ Honhom Kronkron no sɛ di ho adanse pefee sɛ Yesu Kristo yɛ sɛ wiase hann. Na nnɛ no sɛ nea anim no anaasɛ deɛ edi kan no, yɛpɛ sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo na ɔno na na sɛ ɔyɛ hann wɔ hɔ Ansa na wiase rehyɛ aseɛ. Nti sɛ wiase hyɛ aseɛ na ɔyɛ ɔyɛ hann. Ɛnnɛ nso a a yɛwɔ yɛte ase yi nso, ɔno ne sɛ wiase hann. Na wiase nso sɛ kɔ awieeɛ na yɛkɔ heaven a, sɛ heaven nso no, ɔno na ɛyɛ hann nso sɛ wɔ hɔ. Na hann a a ɔyɛ no, ɛɛ hann hann anaasɛ kanea no sɛ gu ahoroɔ mmienu. Yɛwɔ sɛ honam mu hann, ɛna yɛwɔ sɛ honhom mu hann. Na yɛba sɛ honam mu hann a, sɛ wia, sɛ adeɛ kye a, na sɛ wia nni hɔ a, sɛ obi anhu kwae, adeɛ sa na sɛ wia kɔtɔ a, obi a sɛ sum hyɛ obi a, sɛ obi akɔda efisɛ sɛ ɔda abɔnten a, ahwɛ a na wɔsɔ nti anaa wahwe ase. Nti sɛ ɛba sɛ honam afam a, Ɛno no, Yesu Kristo ne hann a a sɛ ɛyɛ sɛ wia a ɛde yɛn nante. Saa nso na sɛ ɛba honhom afa mu so a, ɛɛ nneɛma sɛ hinta wɔ honhom mu a, ɛɛ obi wɔ wiase na wɔanhu a, a sɛ ebetumi de no akɔ sakɔ ɔsɛeɛ mu no, Nea bronsam plane, nea bayifoɔ plane nyinaa no, Yesu Kristo, ɔno na ɛyɛ hann a sɛ wodi n'akyi a, a ɔtumi yi saa nneɛma nyinaa kyerɛ wo. Enti no, ɔyɛ honam mu hann na ɔsan yɛ honhom mu so hann. Saa nso na ɔyɛ hann a na sɛ sɛ wɔ hɔ sɛ mfitiaseɛ no, na awieeɛ nso no, ɔno nso na ɛsan sɛ yɛ hann. Ɛna yɛba Nyankopɔn mu so a, wokenkan sɛ Yohane nwoma no a ɔtwerɛɛ no, ɛnyɛ Nsɛmpa no, na lɛtɛ no a ɔtwerɛ kɔmaa nsɛnnyedifoɔ no, nti sɛ First John one five a ɔse, Nyankopɔn yɛ hann, na sɛ sum biara nyɛ den sɛ ɛnni ne mu. Yesu Kristo nso yɛ Nyame, nti ɔno nso so, sɛ ɛba Nyame afa mu sɛ Nyame suban so a, ɔno ne hann a ɔyi Nyankopɔn suban adi a wɔde kyerɛ yɛn. Enti wei nyinaa no da adi pefee sɛ Yesu Kristo ne sɛ wiase hann. Nea yɛba abɛhwɛ sasa adansedi a a sɛ wɔ ho ɛsɛ sɛ wɔtwerɛ mu nti, deɛ edi kan no yɛbɛkenkan afiri Yohane Nsɛmpa no ti baako nkyekyɛm mu baako de kɔpem ɛɛ sɛnkron. Ɔse, na sɛ mfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ. Na Asɛm no ne Nyankopɔn na ɛwɔ hɔ, na Asɛm no yɛ sɛ Onyankopɔn. Na ɔno ara na sɛ mfitiaseɛ no na ɔne sɛ Nyankopɔn sɛ wɔ hɔ. Ɛnam no so na wɔyɛɛ ade nyinaa, na wɔankwakyi no anyɔ biribiara a wɔyɔɔeɛ. Na ne mu na sɛ nkwa wɔ, Na nkwa no ne sɛ nnipa hann. Na hann no hyerɛn te sɛ wɔ sum mu, na sum no nso anni no so. Na nnipa bi wɔ hɔ a sɛ Onyankopɔn sɛ somaa no a ne din ne Yohane. Ɔno na ɔbaa sɛ adansedie sɛ ɔrebɛdi sɛ hann no ho adanseɛ. Na nnipa nyinaa nam ne so agye adi. Ɛnyɛ ɔno ne hann no, na mmom ɔbaa sɛ ɔrebɛdi sɛ hann no ho adanseɛ. Nokware hann a a ɛhyerɛn ɛma sɛ onipa biara no wɔ hɔ. Na ɔno na ɛreba wiase yi. Nokware hann a a ɛhyerɛn ɛma obiara no wɔ hɔ. a ɔno sɛ na ɛba wiase yi nti no nipa biara a woba wiase no sɛ nɔkware hann no a sɛ hwɛ ma wɔn no ɔno ne yesu kristo nti wei ɛne sɛ ho kronkron sa danse di a a odi ɛfa yesu kristo ho sɛ yesu kristo mu ɔno na nyankopɔn nam no so yɛ wiase nyinaa nneɛma nyinara Na Ɔno, Ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no nso ne nnipa hann. Na Yohane na ɛsomaa no sɛ, sɛ wɔbɛdi sɛ hann no ho adanseɛ. Ɛnyɛ Yohane na ɛyɛ hann no, na wɔbaa sɛ wɔba bɛdi di ɛ, ɛ, saa hann no ho adanseɛ. Na wei ne hann a ɛyɛ nokware hann a ɛdi nokware no ho adanseɛ. Ɛde ma obi biara a wɔba wiase, nnipa bi a wɔba wiase biara no, sɛ wɔbɛhu nokware a ɛwɔ honhom mu ne sɛ honam mu a, gye sɛ Yesu Kristo na ɛkyerɛ wo ansa na wahu. Ɔka sɛ adeɛ wei yɛ tuntum a, ne yɛ tuntum. Ɔka sɛ sɛ yɛ fitaa a, ne yɛ fitaa. Nti ɔno nko ara na nneɛma a yɛsua no wɔ university, ne yɛsua no baabi bia, mistakes pii. Yɛbɛtumi aka sɛ saa de wei sei na ɛteɛ. Ɛwɔ hɔ ara sɛ mfeɛ aduonu na sɛ nwomanimfoɔ baa mo sɛ dabi ɛnte saa. Na mmom Yesu deɛ, ɔno na ɛbɔɔ nneɛma nyinaa, ɔba nti na sɛ ɔba a, ɔsɛ saa de wei yɛ fitaa a, saa na ɛteɛ mmerɛ biara, a nsakraeɛ biara sɛ mma mu. Nti ɔno ne sɛ nɔkware hann no, a onipa biara a ɔbɛba wiase no, ɔno ne tim di sɛ sɛ nɔkware no ho adanseɛ kyerɛ wo a, a enti sɛ wonante wɔ sum mu. Wei ne sɛ adansedie a Honhom Kronkron no nam sɛ somafoɔ Yohane so na sɛ ɔdi faa Yesu Kristo ho. Na yɛ, yɛkenkan sɛ Mose nwoma a ɛsɛ edi kan sɛ Genesis chapter one a, ɔse, Na Nyankopɔn kaa sɛ, sɛ ɛsɛ nyɛ hann, na ɛyɛ hann. Sesei yɛate sɛ Nyankopɔn, Yesu Kristo so na Nyankopɔn nam yɛ nneɛma nyinaa. Nti Nyankopɔn te sɛ saa ketɛte a, a wadrɔ plan sɛ ɔba besi fie. Na ɔdrɔ aketɛte no wie a, ɛ, ɔ, ɔyɛ aketɛte no sɛ ɔdrɔ plan no wie a, na ɔde plan no ama Mason sɛ, eh, Chief Mason, anaa sɛ Building Master, wo ne sɛ Masonfoɔ monkɔ na monkɔ yɛ adwuma. Nti wɔn na ɛde blocks no ba sisi dan no nyinaa, saa na Yesu so teɛ. Nyame yɛ plan no nyinaa wie a ɔde ma Yesu a Yesu na ɛka sɛ wei mmra na aba. Nti no Genesis nea e, ɔsi Nyankopɔn ɛkaa sɛ wei mmra, awia mmra, ne nyinaa Yesu na egyina hɔ a, a ɔkasa no. Nti Yesu na kasaa sɛ ɛnyɛ hann ɛna ɛyɛ hann. Ɛmi sɛ na hann no sɛ ɛni ne mu anka wɔntumi anka ama no amma because wɔntumi mfa Sɛ ade a wone wo sɛ mma. Nti ɔno no, ɔse, ɔkaa sɛ, hann mmra na ɛbaeɛ, ɛhɔ na yɛnyaa ɛda a ɛdi kan. Ɛhɛn, nti Yesu na ɛbɔɔ hann a ɛwɔ mfitiaseɛ a Mose nsɛnwoma no di ho adanseɛ no. Ɛna yɛba sɛ Yohane nsɛnwoma no so a, a sɛ ɛdi kan no a, hann so no, Honhom Kronkron di ho adanseɛ sɛ ɔno ne hann a a sɛ ɛba wiase a, A, sɛ ɛma yɛhu ɛs nokware no, na ne mu na sɛ nkwa no wɔ, na nkwa no ɛne, ɛne sɛ nipa hann. Na yɛbɛhwɛ hann a sɛ wɔawie no so. Yɛkenkan ɛfiri sɛ Revelation anaasɛ adiyifoɔ nwoma, us, usadiyisɛ nwoma, ɛsadiyisɛm ɛno a Nyame ɛyi kyerɛ sɛ somafoɔ Yohane Ɛkenkan firi setiirs aduonu baako nkyekyɛmu aduonu mmienu de kɔpem aduonu mmiɛnsa. Na sɛ wiase foforɔ a Nyankopɔn bɛbɔ ne ne ɛne heaven foforɔ no a Nyankopɔn bɛbɔ no a ɛyɛ New Jerusalem no, ɛno no nea Yohane nyame yi kyerɛ no a yɛdi ho adanseɛ ni. Ɔsɛ na manhunu sɛ asɔredan biara sɛ wɔ mu. Na Awurade Nyankopɔn ɛɛ ɛsɛ ade nyinaa so tumfoɔ ɛne so guamma no ɛyɛ wɔn na yɛ n'asɔrɔdan na ehia sɛ sɛ owia anaa sɛ ɔsrane sɛ bepie sɛ wɔ kuro no mu efiri sɛ sɛ onyankopɔn ne mu nyam sɛ hyerɛ wɔ mu na ne kanea ɛne so guamma no amen. Enti no, ewiase nyinaa wieeɛ no, Nyankopɔn de nneɛma nyinaa kɔ awieeɛ a, na new heaven ne sɛ new earth no a a ɔka ho asɛm sɛ ɔbɛbɔ na nea yɛte so yi twa mu ɛne sɛ ɔsoro a yɛhu twa mu a ade foforɔ no a ɔbɔ no nyinaa no no ɛno no Yohane nyame yi kyerɛ Yohane ɔse Bere a Nyankopɔn nhyira no no, wanhu asɔredan biara wɔ hɔ, efisɛ Nyankopɔn ne Yesu Kristo wɔ mo na ɛyɛ asɔredan. Ɛnna wanhu kanea biara sɛ, anaasɛ wanhu wia anaasɛ, anaasɛ bosome biara sɛ ɛwɔ hɔ, efisɛ Nyankopɔn animuonyam hyerɛn wɔ hɔ, na kanea a ɛwɔ hɔ a ɛma heaven ne earth nyinaa no, soro ne asase nyinaa no, ɛma hann ba mu no, ɛno ne Yesu Kristo. Nti ɛpɛ akyerɛ sɛ, sɛ Yesu Kristo, heaven wiase foforo no a ɛbɛba no, Yesu gyina hɔ a hann a epue firi ne hɔ no fɛle heaven and earth a Yesu na ɛyɛ wia ne ɔsrane a a ɛma ɛma hann ɛba soro ne asase nyinaa. Enti wei wei nyinaa kyerɛ sɛ Yesu Kristo ɛnyɛ sɛ wiase hann nko ara, ɔyɛ ɔsoro hann. a na ɛwɔ hɔ ansa na yɛbɔ wiase na ɛyɛ ɛyɛ sɛ ɔsoro ne asase hann a sɛ ɛwɔ hɔ mmerɛ a sɛ wiase nyinaa ɛno sɛ kɔ awieɛ na sɛ na nneɛma nyinaa yɛ foforo. Nti ɛwom sɛ yɛwoo no sɛ sɛ abɔfra a ɛwɔ Bethlehem na mmom sɛ Nyankopɔn na ɛbrɛ ne ho ase na ɔbɛyɛ nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwagyeɛ na ɔnyɛ nipa te sɛ yɛn sɛ ɔyɛ nyame prɛko a supernatural power, kyerɛ sɛ tumi a ɛyɛ ɛyɛ anwanwaso no, sɛ sɛ tumi a sɛ firi ne mu ba no, nipa biara no ntumi nfa n'ani nyɛ den mmu. Hmm. Ɛno nti na brɔnsam yɛ mistake no, sɛ ofiri sɛ bi aso te sɛ sɛ angel, ɛɛ daabi, ɔnyɛ angel ɛna ɔnyɛ ordinary person, ɔyɛ nipa, ɛm, ɔyɛ nyame a ne tumi ɛne n'ahoɔden no ɛnyɛ adeɛ a sɛ wɔ limit biara sɛ ne awieɛ. Obi a ogyina hɔ a hann efiri ne mu no, etumi feel heaven and earth. Ntsi yennhia kanea deɛ, anaa yehia owia deɛ, wonim sɛ ɔyɛ nyame ketewa. Ntsi ɛnnɛ yɛreba abɛhwɛ Yesu Kristo, ɔka no mpɛn pii nso sɛ, Mene sɛ wiase hann, wokan Yohane Nsɛmpa no eti nwɔtwe ɛ, na nhyɛmu du mmienu, John eight twelve. Mmerɛ a ɔbaa no anka yɛresi no aboɔ no, ɔgyee no firii ɛ, ɛ, ɔsɛdwufoɔ no nsam no, ɔsɛ, Mene wiase hann, Na obi biara a ɔdi mo akyi biara no, sɛ ɔnante wɔ sum mu da, na mmom sɛ ɔbɛnante wɔ wia ɛ, na mmom sɛ ɔbɛnante wɔ hann mu. Ɔka no mpɛn pii, Mene wiase hann, mene wiase hann. Enti kwan bɛn so na ɔfa so ye sɛ wiase hann? Yɛahwɛ hann a sɛ ɛwɔ so sɛ mfitiaseɛ mmerɛ a wɔbɔɔ wiase, ɛna yɛaka sɛ hann a ɛwɔ hɔ sɛ awieeɛ no, mmerɛ a ɛ, nneɛma nyinaa yɛ foforo no, ɛnna afei nso yɛaka sɛ ɔse ɔno ne hann a ɔwɔ hɔ nso ɛnnɛ yi, a ɔno ne hann a ɔma hann de ma obi biara a, ɛnokware hann a ɛwɔ hɔ ma obi biara a sɛ ɔba wiase. Na Yohane ɛka sɛ, ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no ne sɛ nnipa hann. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ ɛɛ sɛ sɛ adeɛ kye a sɛ wia wei a sɛ wohwɛ mu mu deɛ a yɛn nyinaa hui awia a yɛhui no ɛɛ sɛ woyɛ kramoni o woyɛ budani o woyɛ woyɛ asɔreni o obi biara no sɛ awia bɔ a a wotumi nante na mmom hann a ɛyɛ honhom mu hann a ɛma nipa akwankyerɛ na eyi no firi sɛ bronsam sɛ mpokyerɛ mu nneɛma a nneɛbayifoɔ prane ne bronsam prane ne demons sɛ prane na wobɛhu saa nɔkwa no nyinaa no sɛ wonya nkwagyeɛ wɔ kristo mu a sɛ wohu ɛno nti na obi biara a obi a eh, a ɔgye kristo di na honhom kronkron sahyɛ no ma no ɔwura baabi na sɛ din wɔ hɔ a ɔhu Demon wɔ hɔ a ohu sɛ, hmm, aha, nneɛma bi wɔ ha a nea nti yɛmfiri ha. Na mmom obi a sɛ ɔnyɛ Kristoni no, na ɔne nkwagyeɛ no, ɔduru hɔ a, neɛ bronsam yɛ bia ɔhu n'ani afira. Nti na ɔsɛ, na ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no ne sɛ onipa hann. Nti gya me sɛ, sɛ wonya nkwagyeɛ wɔ Kristo mu a, Yesu Kristo ne hann no, honhom mu hann no bɛyɛ wo dea, a wotumi de nante. Na mmom obi biara a ɔne nkwagye wɔ Kristo mu no, awia mmom deɛ ɔhu adeɛ, na mmom sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔ sɛ wɔ sum ase bea ɔnhu. Enti ɛno nti na nkwagyeɛ no, ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no ne sɛ onipa hann. Na saa hann no, ɛno ne sɛ honhom mu hann a ɛno no sɛ nkramofo ɔnne, sɛ Budhafo ɔnne, wiasefo ɔnne, abosonsomfo ɔnne, gye sɛ wɔn a a wɔanya sɛ nkwagyeɛ sɛ wɔ Kristo mu nko ara. Enti ɛsɛ ɛnɛ ɛba abɛhwɛ sɛ na ɛyɛ Ɛkwan bɛn so na Yesu Kristo fa yɛ sɛ wiase hann? Yɛbɛhwɛ nsɛm mmaako mmaako bɛyɛ sɛ sɛ nkron, kwan a Yesu Kristo fa so yɛ sɛ wiase hann ma yɛn. Deɛ edi kan no, ɛɛ Yesu Kristo, yɛnim sɛ sɛ baabi bi a sɛ hann wɔ biara no, nnipa hu nneɛma sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛna afei nso no, sɛ nnipa tumi yɛ adwuma, hann nso brɛ yɛn anigyeɛ. Obi biara ɔte sum biara na ne werɛ aho. Ɛno nti sɛ obi a n'ani afira sɛ bea o, Sɛ wonhu baabi a ɔkɔ no bere bi na ne werɛ ahow nti onni anigye mu. Ɛna sɛ hann nso ba a yetumi yɛ adwuma yie. Esum adeɛ sa a obi antumi nkɔ adwuma. Ɛhɛn. Enti no, yɛnhwɛ kwan a Yesu Kristo sɛ fa so na afei ɔyɛ eh, sɛ adwuma sɛ wiase hann. Nea edi kan no, sɛ yɛfa mmara a Mose, Nyankopɔn nam sɛ Mose so na ɔde maa Israelfoɔ no a, Yesu Kristo mmaeɛ no, na Ɛɛ, Jewfoɔ no nim sɛ nea Mose aka nyinaa no, nhyɛ no yɛ fa na biribiara nni hɔ a ɔsakra no yɛ yiye. Obi biara a ɔnyɛ Mose mmara no bi ano na esiesie waboɔ. Na Yesu Kristo ɔbaeɛ no na ɔno koraa na ɛbɛkyerɛkyerɛ mmara no ma yɛhu sɛ, ɛfiri sɛ ɔno nso na ɛde saa mmara yi amaa Moses no. Ɔno na ɛsomaa ne angel ɛmaa no de saa mmara yi yi brɛ sɛ sɛ brɛ sɛ Moses. Enti ɔse ɔbaeɛ no na ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ mmara no koraa no Ebi wɔ hɔ koraa no a, sɛ Mose koraa no, wanka no, wa, wanyɛ no te sɛ nea sɛ ɔno Yesu pɛ no. Ɛhɛn, efiri sɛ, ɛɛ, ɛ, na ɔyɛ nipa te sɛ yɛn ara. Wɔtumi yɛ mfomsoɔ, na afei nso no, ɛɛ, ɛ, ebi wɔ hɔ a na ɔkyim asɛm no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnam sɛ Israelfoɔ asoɔden, ɛɛ, ɛ, sɛ mmara no so, ɛkyerɛɛ mmara no, no ase yie sɛ ma yɛte aseɛ. Enti ɔno ne. Ɛɛ, sɛ w'ani wokɔware ɔbaa no, sɛ w'ani nnye ne ho a, a wotumi ma letter of divorce, wotumi twerɛ letter ma sɛ magyaa wo, nti kɔpɛ kunu foforɔ ware. Yesu Kristo ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mfitiaseɛ no, na ɛnte saa. Nyankopɔn bɔɔ sɛ ɔbaa no barima na ɔkaa mo bom, na ɔsɛ deɛ Nyankopɔn aka abom no, ɛma nipa ntetem. Na mmom ɛnam Israelfoɔ asoɔden nti, ɛno nti na Mose ma wɔn kwan sɛ sɛ wotumi gyaa wo yere no, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn pɛ. Na Mose mmom no, ɔno na ɛhyɛɛ saa mmara no, ɛdenam sɛ Israelfo asoɔden, efisɛ ɔse wogyaa ɔbaa no, na sɛ woamma no annyaa no a, sɛ bio sɛ mmako a ɔde bɛsɔ ɔbaa no ani no, waa sɛ wo nua baa koraa wohu a na wo yam koraa sɛ ɛka wo, na ɔte saa deɛ, okay, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ obi wosɛ nkuku obi ba no ɛne odi gyae ma no nkɔ na afei ne ho ntɔ no na mmom nyɛ saa Nyankopɔn hyehyɛɛ no nti ɛduru baabi a wɔn sɛ ɛɛ Mose se, Eh, taa w'atamfoɔ na afei se dɔ w'adɔfoɔ, Yesu Kristo. Saa na wɔn kaeɛ deɛ, nanso me deɛ meka kyerɛ mo sɛ, sɛ monnɔ mo atamfoɔ, na afei se monhyira wɔn a a wɔdom mo. Enti ɔbaeɛ bɛkyerɛkyerɛɛ mu sɛ mmara no koraa no, ne botaeɛ ne ɔdɔ, na ɛnyɛ sɛ asotweɛ. Ɛhɛɛ. Enti Yesu Kristo too light too sɛ mmara no so ma yɛhuu no yie. Ɛnna nea ɛtɔ so mmienu no, ɛɛ Yesu Kristo ma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase sɛnea ɛkaeɛ no. Ɔsɛ me ne sɛ wiase hann no, obi biara a a sɛ ɔdi m'akyi biara no, sɛ ɔnante wɔ sum mu, na mmom ɔbɛnante sadekyeɛ hann mu. Enti sɛ yɛdi Yesu akyiri a, ɔno na ɛbɛkyerɛ yɛ kwan a yɛfa so a a yɛnsunti. Mpɛn pii no, saa na ɔde ma yɛn nna nyinaa ara no. Wɔma yɛn akwankyerɛ a enti ɛma yɛnante wɔ kwantrenee so, ɛfiri sɛ ɔno ne asomdwoeɛ hene. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɛɛ, ɔse, ɔka no wɔ Sɛ Mateo Nsɛmpa no eti nnum hyɛkyɛmu sɛ du nan anaa sɛ du mmiɛnsa kɔpem sɛ du nan sɛ, ɔse, Mo ne ewiase hann. Mo ne ewiase hann. Enti ɔka kyerɛ yɛ Kristofoɔ sɛ nam sɛ yɛagye no adi nti no, yɛn Kristofoɔ so wayɛ yɛ sɛ wiase hann te sɛ nea ɔno Kristo teɛ no. Enti sɛ wiasefoɔ repɛ sɛ akwankyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbo nante wɔ sum mu a, ɛnneɛ yɛmmra Kristofoɔ hɔ. Nti nea Nyankopɔn ɛnam Kristofoɔ so ɛka kyerɛ sɛ wiase no sɛ, sɛ mopɛ sɛ mehu mepɛ mo ho kwan a ɛtene wɔ mo Nyankopɔn ani so deɛ a, ɛnneɛ monhwɛ deɛ Kristofoɔ no yɛ no. Enti Yesu Kristo n'adwuma baako ne sɛ hann no sɛ wayɛ yɛn a yɛgye no die no sɛ hann sɛ ewiase nhwɛ yɛn nneɛma wɔ akwankyerɛ na wɔannante wɔ sum mu. Ɛna afei nea ɛtɔ so nan a ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo ne sɛ wiase hann ne sɛ Yesu Kristo te sɛ kaa a ɛrekɔ adeɛ sa a na kaa ɛno sɛ wosɔ ne headlight a headlight no Etumi hu sɛ more than hundred metres nti na kyerɛ sɛ sɛ bridge bi na asɛe koraa wɔ anim a a wohu. Saa nso na Yesu Kristo yɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn nneɛma a daakye sɛ ebesi nyinaa. Nti obi biara a ogye Yesu Kristo di bia no, nneɛma pii wɔ hɔ a sɛ esi wɔ wiase a, wote ase yɛ yiye sen wɔn a sɛ wɔnyini nni. Wokenkan sɛ Luke nwoma no ti sɛ ti aduonu baako. Nsɛm a ɛwɔ hɔ no nso wɔasan aka no sɛ sɛ Mateo nsɛmpa sɛ ti sɛ aduonu nnan. Yɛfrɛ no The Olivet Discourse. Mmerɛ a ɔkɔtraa sɛ Mount Olive no so no, nsɛm a n'asuafoɔ sɛ bisaa no nsɛm a ɔka kyerɛ wɔn nneɛma a ɛbɛsi wɔ daakye nyinaa no sɛ asase bɛwoso na wei bɛsi, bɔne bɛkɔ ɛbɛdɔɔso, sɛ Antichrist bɛba Ɛnne, afei sɛ nnada koraa no wɔantwa so a, anhwɛ a ɛsɛ ateneneefoɔ koraa no koraa no sɛ ɛnnya nkwa. Nneɛma a ɛbɛsi wɔ wiase nyinaa, ɛko ne ade nyinaa no a ɛbɛsi na kwan a wɔbɛfa so aba nyinaa no, ɔkaa ne nyinaa kyerɛ wɔn. Rapture yi a, a sɛ ɛbɛsi nso waka ne nyinaa ho, ho asɛm. Nti na kyerɛ sɛ Yesu Kristo ɛto kanea on the future. Nti kyerɛ sɛ the history of the future no is written in, or in advance by Jesus. Yɛ sɛ obi yɛ historian anaa ɔka abakɔsɛm a nneɛma a atwa wom atwa mu kɔ, ɛna saa nipa no ɔka kyerɛ yɛn sɛ wei si yɛ 1920 wei si yɛ ebi a ebi a 1940 wei si yɛ. Na Yesu Kristo deɛ nneɛma a ebesi daakye na enya nsi yɛ no ɛna ɔde ne history nyinaa ma yɛn sɛ sei ɛna ɛba besi daakye. na sɛ sɛ wogye di nso a bɛhu sɛ ne nyinaa na ɛbam mako mako mako mako mako enti ne hann ne sɛ ɛnyɛ hann a ɔma yɛhu ne yɛsi nnɛ nko ara ne yɛsi nnora na mmom ne yɛbɛsi daakye nyinaa ɔto kanea to so enti ɔyɛ the historian of the future ɔka wiase nneɛma a ɛba bɛtwa mu nyinaa no kyerɛ yɛn Luke Nsɛmpa aduonu baako no eti eti aduonu baako mmerɛ a Jerusalemfoɔ sɛ wɔn anyina ntom sɛ ɔyɛ agyenkwa no osu yɛ esu gu Jerusalem so ɔse nneɛma a ɛbɛto mo ɛwɔ Jerusalem ha no sɛ mo ni mu a nka mo abɛsesa mo nsa gu mo ti wiewiewiewie nti na ɔka kyerɛ mmaa no a na wɔn su ma no sɛ mo ma mo nsu ma me na mo nsu ma mo ho ɔka wei no mmerɛ a Yɛbɔɔ n'asɛnnua mu no, bɛyɛ sɛ AD 33, AD 69 no, Romanfoɔ bɛtakee Jerusalem, bubuu asɔredan no, ɛnna yɛkyee West Israelfoɔ. Ɛfiri saa mmerɛ no, Israelfoɔ ɛko ne ahoroɔ taa wɔn saa ma ɛde wɔn nyinaa kɔɔ nkoasom mu ma Israel anyɛ man bio. for two thousand years no na israel sɛ nni hɔ bio sɛ man ɛde kɔpem na ano yɛ 1945 na united nations foɔ wɔn kɔ create new israel hɔ ɔka ne nyinaa kyerɛ wɔn ɔsɛ jerusalem shall be trodden by the gentiles until the time of the gentiles is over for two thousand years no wokɔ baabi a na yɛfrɛ no jerusalem a ɛduru mmerɛ bi a na Muslimfoɔ na ɛkɔntrol mu, ɛbɛduru mmerɛ bi no na Britainfoɔ na ɛkɔntrol mu, ɛbɛduru mmerɛ bi na ɛyɛ Arabs, ɛbɛduru mmerɛ bi na Turkeyfoɔ na ɛkɔntrol mu, a ɛmaa no antra anyɛ bio. Ɔka ne nyinaa sɛ wei nyinaa baa bɛsi. Obiara nni hɔ a waba wiase a ɔtumi kyerɛ yɛn na ɛbɛsi daakye te sɛ ɔno. Ɔno ne sɛ wiase hann a ɔkyerɛ na ɛbɛsi daakye nyinara. Afei deɛ ɛtɔ so num ne sɛ Yesu Kristo yɛ kanea ɛma amanaman mufoɔ. Nyankopɔn apam a ɔne sɛ Abraham hyehyɛeɛ sɛ ɛnam wo so na wiase amanaman nyinaa no sɛ no bɛnya nhyira no, na ɔka Yesu Kristo ho asɛm. Enti no, Nyankopɔn ɛfa Jewfoɔ sɛ ne nkorɔfoɔ, na mmom wokan sɛ Isaiah chapter 42 a, anaasɛ Isaiah nwoma no ɛti Ɛte aduanan mmienu a ɔse Mɛsaia no a ɔbɛsoma no no ɔde bɛba no, ɔno na ɔbɛsoma no sɛ ɔyɛ kanea de ma Amanaman mufoɔ. Enti apam a Nyankopɔn ne ɛne Abraham hyɛɛ first no, na ɛyɛ Jewfoɔ, sɛ Abraham asefoɔ, sɛ sɛ wɔ honam mu ɛna na sɛ ɔne wɔn hyɛ apaa, ahu saa apam no, mmaransɛm du ne ade nyinaa na ɛyɛ wɔn dea. na mmom ɛnam Yesu so ma nnɛ saa nneɛma no nyinaa, saa apam no nyinaa no, yɛn nso yɛde aka ho bi. A Enti nyɛ saa anka nnɛ yɛn nyinaa te ha a bosom na yɛsom. Nti, ɛnam Yesu Kristo a ɔfiri saa Abraham ase nti no na saa nhyira no nyinaa ɛnnɛ aba abɛyɛ dea. Nti ɔno na Nyankopɔn ayi no sɛ ɔyɛ kanea ɛma saa amanaman mufoɔ. Sɛ adansedie bi a ɛsii mmerɛ bi a a atwa mu na man bi wɔ so Australia nkyɛn hɔ a yɛfrɛ no sɛ Papua New Guinea. Na wɔn som bosom paa yie. Ɛbɛyɛ sɛ 1960s hɔ baabi no, wɔhyɛ nwura mu baabi a baabi a wɔhyɛ no ɛyɛ island a nsuo atwa ho abere ahyia nti wɔnkɔ baabiara. Na wɔsɔre gunkunu gunkunu gunkunu na na wɔsom bosom na wɔkɔm. Nti no nkurɔfoɔ yi wɔ ha wɔkɔm akyɛ sɛ obiara nkɔkɔka nsɛmpa nkyerɛ wɔn. Sɛ even koraa yesu koraa ba ɔmo wɔ ha na barima bi aba ɔbaa ɔsɛ na mo yɛ dɛn ɔmo sɛ yɛ som nyame na ɔsɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ medin ne yesu kristo nti mene nyame no a mohwehwɛ mu no ɛna ɔtwerɛ bible verse de maa ɔmo ɛna ɔde maa ɔmo sɛ monkɔ kuro wei a ɛwɔ hɔ no na sɔfo bi wɔ hɔ mfa nkɔma no na ɔbɛkyerɛ mo deɛ monyɛ ɛna nkurɔfoɔ yi faa kanu wɔn nni ɛkwan bi ankɔ hɔ nti wɔn de saa kanuu yi a a yɛfrɛ no sɛn kodoɔ yi a a yɛhare bi na wɔn tena mu na wɔn hare ya na wɔn kɔɔ sɛ kuro a ɛbɛn hɔ no nti wɔn kɔɛ na wɔn si yɛhwehwɛ sɔfo no a wɔhare nti yɛkɔɛ na yɛkɔ kyerɛ wɔn sɛ yɛsɛ barima bi baa yɛn nkyɛn a ɔsɛ ɔde Jesus ɔno na nyame yɛhwehwɛ no nti na ɔsɛ yɛmfa wei mmerɛ wo nti wɔkaeɛ no na wɔhuu sɛ nkurɔfoɔ no hia nsɛmpa no na wɔhyɛɛ aseɛ ka nsɛmpa kyerɛɛ wɔn na wɔhunuu sɛ sɛ Nyame de obi aba wiase a ɔsɛ ɔnam yɛn so na yɛnsom no na ɛnyɛ saa abosom no a a wɔsom no nti ɔno ne wiase hann Nyankopɔn yiri baabi biara a nkurɔfoɔ koraa ankɔ hɔ akɔka nsɛmpa no a ɔno amu kɔ hɔ ɛkɔka nsɛmpa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a hann no a ɛde nipa kɔ ɛkɔ sɛ nkwagyeem no ɛbɛma no aduru saa bɛma mamufoɔ so Jesus Christ the light of the world Enti afei no, nea ɛtɔ so nsia no sɛ Yesu Kristo adwuma a ɔbɛyɛɛ no Honhom Kronkron so oyii no sɛ Nyankopɔn somaa Honhom Kronkron sɛ ɔmmɛtoa saa adwuma no so. Nti the role of the Holy Spirit Honhom Kronkron no ɛtoa Yesu Kristo sɛ adwuma so sɛ sɛ wiase hann. Ɛnɛ Honhom Kronkron no nsa tie mu. Ɔno na ɛkyerɛkyerɛ yɛ nneɛma a aba bɛsi nyinaa. Wokenkan Yohane eh, eh, sɛnsɛmpa no, ɛti du nsia a ɛkyerɛ Honhom Kronkron adwuma a a Nyankopɔn somaa no sɛ ɔmmɛyɛ mfa ntoa Yesu Kristo deɛ no so no. Enti nneɛma a Honhom Kronkron yi kyerɛ wo nyinaa no, ɛyɛ Yesu Kristo na ɛyɛ dɛn yi kyerɛ wo? Ɛyɛ N'asinan mu, Yesu Kristo, Ne kyeame ne Honhom Kronkron no. Enti nneɛma a ɛbɛsi w'abrabɔ mu nyinaa, Yesu hu a, na Honhom Kronkron na a ɔte wo mu na waka akyerɛ no. na Honhom Kronkron nso ayi akyerɛ wo. Nti woso dae na Honhom Kronkron yi nneɛma akyerɛ wo sɛ bia wei bɛsi wɔ abusua mu nti bɔ ho mpaeɛ a na Yesu Kristo a ɔte heaven no na ahu na waka akyerɛ Honhom sɛ ka kyerɛ saa me ba wei sɛ sɛ wammɔ mpaeɛ a a wei bɛsi. Nti Honhom Kronkron no retoa Yesu Kristo sɛ adwuma so sɛ sɛ wiase hann. Afei nso no, nea ɛtɔ so Bio, a ɛyɛ Honhom Kronkron, ɛ, ɛyɛ Yesu Kristo sɛ, sɛ ɔyɛ wiase hann no sɛ, ɛ, sɛ Yesu Kristo no yɛ dwankɔbea ma wɔn a, a wɔdi Nyankopɔn asɛm so na wɔhwehwɛ nokware no. Wokenkan so Yohane Nsɛmpa no ti, ti mmiɛnsa a, ɔse, Na hann no aba wiase. Wei ne, ɛne sɛ afɔbuo no, ɛsɛ, hann no sɛ aba wiase. Nanso, nnipa pii adwane firi sɛ hann no nkyɛn. Efisɛ wɔn nnwuma sɛ ho nte. Na mmom obi biara a ɔyɛ Nyankopɔn pɛ biara no, ɔpɛ sɛ ɔba baabi a hann no wɔ, na afei no nnipa nyinaa hu sɛ ne nnwuma no yɛ ade a ɛsɔ ani, na wɔde animuonyam ayɛ dɛn nsa ama Nyame. Enti obi biara a ɔpɛ sɛ odi Nyankopɔn asɛm so biara no, obi biara a ɔpɛ sɛ odi Nyankopɔn asɛm so biara no, na ɔyɛ Nyankopɔn ɛsɔ n'ani no, ɔba Yesu nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ ne nnwuma a ɔyɛ wɔ Kristo mu no, nnipa nyinaa behu na ɛde animuonyam ayɛ dɛn? Ada nsa ama Nyame. Nti ɛha de, Nyankopɔn ne Yesu Kristo ɛpɛ akyerɛ ne sɛ ɔyɛ hann a oyi Nyankopɔn pɛ ne ne nɔkware adi de kyerɛ sɛ wiase nyina ara. Na wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔyɛ Nyankopɔn pɛ no, wɔdwane firi ne nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a nnwuma a wɔyɛ no Eb, Wesa hann no ntɔ so. Ɛte sɛ ɔwɔ. Sɛ ɔwɔ wɔ wura fie seesei ara no a, ɔkɔpɛ baabi a sisum wɔ. Nti ɔkɔtɛ hɔ ara na adeɛ sa a, obi ada a na wapia abɔnten keka sɛ nkokɔ ne ɛne mpɔnkye. Oku wɔn wie a, ɛne sɛ nkosua a ɔpɛ sɛ ɔdi, ɔdi wie a, afei wasa akɔ akɔhyɛ hɔ bio. Ɔbɛtumi ahyɛ hɔ saa, na mmom ɛda a obi bɛbie bia a ɔbɛyiyi nneɛma no a na yɛkɔhu sɛ ɔwɔ no wɔ hɔ pɛ, ɛhɔ ara na ɛhɔ ara sɛ yɛnkunu a na wadwane. Efisɛ ne nnwuma ho nte nti na ɔpɛ sɛ ɔtra baabi a esum wɔ. Enti sɛ hann ba pɛ no, ɛsɛ sɛ odwane. Na mmom obi biara a ɔpɛ sɛ odi Nyankopɔn asɛm so na ɔyɛ nneɛma a nnipa nyinaa ka sɛ, 'O, wei de, wayɛ adeɛ' no, saa nipa no, mmerɛ biara no, sɛ awia mu na ɔtra, ɔntra sum mu. Na Yesu Kristo nso ne awia a wotra ne mu a a wo nnwuma nyinaa no sɛ da adi. Ɛno nti na Kristoni biara a ɔnante wɔ nɔkware mu no, mmerɛ biara ɔbɛhu sɛ da biara na ɔte asɔredan mu. Sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ bɔne pɛ Wobɛfrɛ no a, O sɔfo, ɛnnɛ de bom deɛ, mente apɔ, O ɛnnɛ de yɛafrɛ mo adwumam, na wonim sɛ sum ahyɛ aseɛ reba n'abrabom, mm-hmm, na mmom sɛ nɔkware na wodi a, onwane mfiri Nyankopɔn nkyɛn, mmerɛ a saa adamanifo na wɔnya sɛ nyɛɛ bɔne no, na Nyankopɔn baa wɔn nkyɛn a na wɔgyina hɔ, mmerɛ a wɔdii bɔne pɛ, wɔtee sɛ Nyankopɔn ba pɛ na wɔdwane kɔhintaeɛ. Enti Yesu Kristo ne hann a nnipa a wɔhwehwɛ tenenee ne Nyankopɔn nɔkware nyina no na wɔn nyinaa resesa ba ne nkyɛn, ɛfiri sɛ ɔyi nnwuma a sɛ ho teɛ no adi ma sɛ wiase nyinaa hu. Nti nea ɛtɔ so nwɔtwe ne sɛ Yesu Kristo sɛ yɛ wiase hann no sɛ ɔyi Nyankopɔn animuonyam kyerɛ. Yɛaka pɛn sɛ wosɛ First John 1:5 wɔ sɛ Onyankopɔn yɛ hann na sum bi anni ne mu. Nti Yesu Kristo sɛ ɔyɛ Nyame nti no, ɔyi Nyankopɔn hann adi kyerɛ. Mmerɛ a ɔhyia Saul A Akyiri yi, akyiri yi wɔbɛyɛɛ Paul no sɛ wɔ Damascus kwan so no, hann no a ɛfiri Kristo mu no tɔɔ no so no, ɛbɔɔ ne hwɛ, ɔma n'ani firae nnansa. Ɔmaa Ananias kɔbɔɔ mpaeɛ maa no ansa na n'ani yɛ dɛ ɛrebue. Enti Yesu Kristo yi Nyankopɔn ne suban sɛ light, pure light a sɛ sum biara nyɛ den nni ne mu. Afei nea ɛtɔ so nkron no ɛne sɛ Yesu Kristo ma asɔre no akwankyerɛ kwan a a ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn. Ɔsɛ I am the way, the truth and the life. Nti ɔkyerɛ direction sɛ sɛ asɔre no ɛmfa saa kwan wei so na ɛtumi aduru heaven. Nti ɛma Ɛna light nso yɛ nim sɛ light ɛma direction kanea bi aba sese ya no a sɛ nyɛ adeɛ ɛsɛ kɔ benkum a na ɛkɔ nifa sɛ hann bi aba a hann bi ani hɔ a ɛba a ɛnyɛ direction saa nso na Yesu Kristo nso ɔno nso yɛ hann a a ɔwɔ direction nti ɔkyɛ ɔyɛ hann a ɔpɔinte yɛ sɛ move in this direction mo nkɔ saa ɛkwan wɔ so bi a mo mfa benkum anaasɛ nifa na ɛhɔ na mo fa hɔ a a sɛ mo bɛduru heaven nti Yesu Kristo ɛkyerɛ asɔre no ɛɛ.

Afei, nea etwa toɔ no yɛ sɛ Yesu Kristo yi nokware adi kyerɛ yɛn. Ɛfa nneɛma nyinaa ho. Ansa na Yesu nsɛm baeɛ no, na nneɛma pii wɔ hɔ a na nnipa nte aseɛ. Enti wokenkan Yohane nsɛmpa no a, ɛti baako no a ɔse,

Na ɛnam sɛ Yesu Kristo na ɛbɔɔ nneɛma nyinaa nti no, ɔno na nim sɛnea sɛ nneɛma si teɛ. Enti no, ɔno na ɛkyerɛ yɛn. Nea edi kan no, ɔkyerɛkyerɛ nneɛma nti yɛhwɛ nneɛma bɛyɛ sɛ nsia anaasɛ nson a, sɛ ɛyɛ nokware a, sɛ Yesu amma a, anka yɛnhu no yie. Nea edi kan no, ɔno na ɛkyerɛ yɛn sɛnea Nyankopɔn suban si teɛ. Wokan John chapter 1 verse 18 a, ɔse, Ɛ, obi biara, sɛ nipa bi anhu Nyankopɔn da, na mmom Onyankopɔn Ba no a a ɔda sɛ Agya no bosom no, ɔno na eyi akyere yɛn. Enti no, sɛ wohyia Kristo seesei ara no sɛ nnipa sɛ wɔnam hɔ a, nea Nyame ka kyerɛ nyinaa sɛ, Sɛ wopɛ sɛ, sɛ wohu sɛ me Nyankopɔn Agya no mete a, hwɛ Kristo, saa na meteɛ pɛpɛpɛ. Ɛhɛɛ, enti no, Yesu Kristo na eyi Agya no suban kyerɛ yɛn, sɛ sɛdeɛ ɔsi teɛ. Ɔnam wiase no, deɛ ɔyɛ nyinaa no, Nyankopɔn no obi ahu no da no sɛ wohu no a saa na ɔno nso yɛ ɛna ɛna ɛnɔma tuu no Yesu Kristo ɛna ɛyi kyerɛ yɛn sɛnea Satan ɛne ne demons nyina teɛ sɛ Yesu Kristo ama a nnipa pii nim sɛ borɔnsam na ɛnyame ɛno nti na wobɛhu baabi a kɔ na nkurɔfoɔ kuta nkokɔ ne mpɔnkye a Yɛkɔ bosom so ɛfiri sɛ obiara nim sɛ ɛyɛ brɔnsam ne nyame, na mmom Yesu Kristo na ɛbaeɛ a wobɛhunu sɛ sɛ ɛyɛ brɔnsam mmom no, ɔno no yɛ obi a na nyame ayi ne nsa n'akoa a wasɔre tia nyame na Nyankopɔn too no firi soro a ɔno abɛtena wiase sɛ eh, ɔno na ɛhwɛ wiase so no. Nti Yesu ama anka wei bia anka yɛnim sɛ nyame bi wɔ hɔ a a ɔno koraa ɔso kyɛn brɔnsam. na yenim nso sɛ saa bɔne ahorow a a ɛwɔ wiase nyinaa no, so Bronsam na ɛde ba. Enti Yesu na ɛma yehu nokware a ɛwɔ Bronsam ne n'ahonhommɔne nyinaa ho. Mmere a Yesu Kristo baa Israel no, na Israel, ɛnam sɛ na nokware no mmaeɛ nti, na ama demon so afa Israel nyinaa. Nti, the first time no, Yesu Kristo ɛhyɛ aseɛ ɛ- ɛ- cast out with ahonhommɔne, ɛtutu ahonhommɔne no. Nti ne nickname baako a na ɔwɔ ne sɛ wɔn se eh, Saa barima no a ɔatutu ahonhommɔne no, nti wɔmae na obiara nim sɛ saa yare ahoroɔ ne ade nyinaa koraa no, ɛyɛ ahonhommɔne koraa na ɛkɔɔ so. Ɛhɛn. Enti no, Yesu Kristo na ɛbɛyie, ɛbɛpa abrɔnsam ho ntoma ma yɛhu sɛ wɔsi teɛ. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa no, Yesu Kristo na ɛbɛyi adi kyerɛ yɛn sɛnea sɛ sɛnea sɛ heaven si teɛ. Wɔyi ne nyinaa di di kyerɛ yɛn. Wokenkan ɛ, Osadiyifoɔ nwoma no a, ɛti nan, nkyekyɛmu enum, Ɛhɔ a ɔde sɛ diifoɔ ɛ, wos, wosomafoɔ John kɔ Heaven turo room, baabi a Nyankopɔn te N'akonnwa so, ɛne, ɛne sɛ ateasefoɔ nnan a atwa ne ho ahyia sɛ, sɛ mpanyimfoɔ aduonu nan a wɔsom no. Ɔyii adi kyerɛɛ yɛn sɛ Nyankopɔn n'ahe, n'ahemfie, nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔ nyinaa, saa mmerɛ na obiara nnim. Ɔno nso na ɛyi kyerɛɛ yɛn for the first time sɛdeɛ hell si teɛ, ɛ, sɛ worms a, ɛfɛn sɛn, Mmoa a akɔkono a ɛwe nnipa wɔ hɔ, ne atweaseɛ ne egya a ɛdɛre nyinaa nso, Yesu amma a, na nka obiara nnim sɛ yɛse sɛ baabi wɔ hɔ a wowu a wokɔ, but obiara nnim sɛdeɛ hell ne suban si teɛ. Egya a ɛnum nyinaa, ne nyinaa no, Yesu na ɛma yɛhu sɛ ɛsi teɛ. Ɛna afei nso no, ɛɛ, Yesu Kristo na ɛma yɛhu sɛdeɛ nnipa suban si teɛ. yɛ suban si teɛ. Enti wɔbaeɛ no, na sɛ Farisifoɔ no ka sɛ wɔtene, wɔn sɛ yɛde yɛdi Mose mmara so nti we are righteous, so eh, yɛde yɛn ho te a, na ɛyɛ no sere. Ɛfiri sɛ na wɔnim nnipa suban se teɛ sɛ bɔne a ɛte nnipa mu ketewaa bi na ɛpia abɔnten. Enti wotia yɛyɛ no saa, wode yɛn pia abɔnten a, wofii sɛ bia wode wo ho te. Wokenkan sɛ Mark Nsɛmpa no ti nson a, ɔse, Ɛnyɛ nea ɛkɔ nnipa mu na egu ne ho fi, na mmom nea efiri nnipa mu ba no na egu ne ho fi. Na nnipa akoma mu, ɛhɔ na nsɛwodie, ɛtorɔ, adwamman, adwemmɔne ne ade nyinaa no nyinaa nti nnipa akoma aporɔ. Ɛno nti na nnipa biara no sɛ wobɛyɛ born again a, Nyankopɔn ɛma wo a new heart. Esi wɔ honhom mu. Ɛhɛn, a yennim. Ɔde ma wo efisɛ bosa akoma no aporɔ a ɔyɛ no hwee nyɛ yiye. Nti ɛsɛ Nyankopɔn yɛ operation wɔ honhom mu na ɔma wo new heart. Wei nyinaa no, Yesu amma a anka yennim. Obiara nam hɔ a, ɔdrɛse na ne ho ɛfɛ, yɛkamfo no pɛ, ɔse, ɔse o, ɔdeɛ ne ho te nso n'akoma nyinaa aporɔ. Afei no, Yesu Kristo nso baeɛ sɛ wokenkan ne parables no, Ɛhɛɛ, sɛ abakɔ sɛ, ɛfɛ no sɛn, ɛɛ, nyasasɛm a na wɔka de kyerɛ nneɛma aso na wote hu sɛ Yesu Kristo ma yehu sɛnea we sɛ physical nature te sɛ mmepɔ ne nnua ne ade nyinaa no sɛnea sisi tie nyinaa wɔma yehu ne yie. Ɛna nea etwa toɔ no Yesu Kristo na ɛma yehu nneɛma a esi nnipa wuwie a nneɛma bɛn na esi. Wokan wei asɛm a ɔka ɛfa sɛ Lazarus ne the rich man sɛnea rich man no sikani no wui a a ɔkɔ ogya mu na Lazarus wui a sabɔfoɔ no kɔto sabra ha akoma mu oyi kyerɛ yɛn sɛnea nneɛma a ɛsi sɛ wɔwu akyi saa nneɛma wei nyinaa no sɛ Yesu Kristo ama a na nka obi anim sɛ wokenkan wei Psalm 30 a Wokenkan Psalm 30 a, anaasɛ nnwom aduasa a David ɔyareeɛ na Nyankopɔn saa no yadeɛ, na Nyame saa no yadeɛ wieɛ no a, a ɔda Nyame ase no, ɔka kyerɛ Nyame sɛ, ɛyɛ sɛ Nyankopɔn saa no yadeɛ na ɔwu a, a hwan na ɛbɛyi no ayɛ? Awurade sɛ, wɔsi wuo akyi no saa yɛyie biara ni hɔ, ɛhɛn, na mfuturo ntumi nyi wayɛ. Saa mmerɛ nyinaa no, na obiara no ɛnim sɛ ɔwu wie kora no a, ɛnim sɛ ɔwu wie ara hɔ akɔda, na asa, na nneɛma nyinaa to atwa. Ne yɛnim sɛ sɛ awufoɔ bi koraa wɔ hɔ a, wɔn koraa no koraa yi nyame ayɛ. Mhm, fi sɛ wɔn a sɛ wɔn tene no, ɛyɛ wɔn nipadua no mmom na ɛhyɛ fam nanso no sɛ wɔn kra ne wɔn honhom nyinaa te ase a, a, a ɛtumi Nyankopɔn ayɛ. Saa mmerɛ nyinaa no obi anim. Yesu Kristo na ɛbaeɛ a, obɛyi saa nneɛma wɔ nyinaa di kyerɛ yɛn. Ɛhɛn. Enti ɔno na ɛma yɛhu, ɔyɛ wiase hann a, ɔma yɛhu hann a ɛwɔ honhom mu, ɔma yɛhu hann a, a ɛwɔ awia, ɔma Ɔma yehu nokware a a a ɛwɔ nneɛma a a sɛsi wɔ wu akyi, ɛna nokware a ɛwɔ heaven na nokware a a a ɛwɔ hell, deɛ ɛwɔ asase ase, deɛ ɛwɔ asase ani, ne deɛ ɛwɔ soro nyina ara, ne nyina ara no, Yesu Kristo nso na ɛnam a a ne nyina baeɛ. Nti na ɔse, Mmara no deɛ ɛnam Moses so na ɛbaeɛ, na mmom sɛ nokware no ɛnam Kristo so, ɛne adom no. Enti saa nsɛm a maka yi nyinaa no di ho adanseɛ nyinaa sɛ Yesu Kristo ne sɛ wiase hann, na ne mu so na nkwa wɔ, na na sɛ nkwa ne sɛ nipa hann kyerɛ sɛ saa nɔkware ahoroɔ nyinaa nso wɔ. Obi a maama yɛ Kristoni a wontumi hu saa nɔkware ahoroɔ nyinaa, yɛka koraa no a sɛ wonnye nni, na mmom sɛ wobɛhu Kristo wie a, ɛna Nyankopɔn bie wo ntease ase ma wohu saa nɔkware ahoroɔ yi a Yesu Kristo nko ara no sɛ hann a sɛ ɛwɔ ne mu no na sɛ nam so bɔ obi ate aseɛ. Nyame nhyira yɛn na ɔma yɛntumi nsɔ Yesu Kristo mu sɛ wiase hann na neɛ hann no yi kyerɛ yɛn nyinaa no nso no yɛntumi nsɔ mu yie na yɛnante wɔ mu na atumi ama yɛn daa nkwa ne sɛ tenenee. Ne Nyankopɔn nsa nhyira mo. Amen.